Julius ryeko to, dano ma oywe ki i kom al me Uganda pi lok kom tuku cinema dok okat ki cinema manyen ma tye ki pwony ma oromo iye. Cinema man manyen-ni miyo pwony i kom maber pa kwan i lutino anyira ma i kom al me Uganda ma tye me cuko cwiny lunyodo me cwalo lutino i gang kwan wek gukwan ka gudong gubed ki rwom kwan ma lamal me loko kwo pa mon ma i kom al me Uganda. En, Julius, onywako gin ki Claude Omona ki i Gulu City ka ma cinema man kituko iye i kom al me Uganda.

pien atye ka neno paki mapapat ma anyira ma tye ka wot ki i kin pacci paki man oweko kombeddi cawa ni ka in iwoto ibinongo anyira madwong adada i street ma titino ma nongo gitye ka cato cat mogo biacara mogo matitino pa lulonyo so ma aneno anongo ni kong olo oto myero aket kalam piny aco type tuko ma kumeno wek lunyodo onen. pekone tye ka a ki kwene?
I cinema man bene en ryeko to, otuko bene macalo lapwony ma onywalo latin kwanne.
Ma i role eno ni bene macalo an nyako bene odoto ci ma lubbe calo cik ki mako an ki keta iye meno en ni bene myero lupwonye ma tye woko kwica gubed gunge macalo lapwony in lapwony roli ngo i gang kwan pien macalo lapwony in myero inen ni itiro latin i yo matir ci macalo wun lupwony ma wutye i kin paci kenyu ma wutye ka pwony, wangwu omyero pe dok oterwu i kom lutino kwan ma wun wupwonyogi. Pien ma lubbe ki cik me Uganda wa eni pe rwatte ki in lapwony me bedo i miti ki nyako nyo ki latin kwan ma in ipwonyo. Cik pe ye en ni bene itye i kin pwony. Ki bene itye i kin pwony ma omyero lunyodo onge ni gin ma kuman timme. Wek latin kwan okwan maber, tye jami adek ma omyero obed tye. Me acel en aye latin kwan, lapwony, ki dong lanyodo pa latin kwan meno.
Ma omyero obed ka miyo tam ki nyare ni in kadi bed icito i gang kwan pe angeyo peko ma itye dong ento gin akuman ngo timme ka in icito i gang kwan in imak kwan. Enoni en aye anongo ni pire tek ni. opwony lunyodowa ki bene ka ineno jo ma gitye woko kunu anyira matino ma gitye ka nongo pekki nyo peko ma kuman bene kit ma obedo kwede i muvi-ni alego ni gujing cwinygi yo tye cito bot laco ento pe yo omyero gin ma gunge ni kong obed ki cawa ni anyim ma megi tye ka kwan. He is a local police officer. This is the head teacher of Promised Land Secondary School. Allan Opio tye ngat acel bene ma obedo i tuko man. En obedo ahedi me gang kwan. Aye acting calo ahedi me movie eno ni ma nongo obedo mit pien ni wa i primary school lam ma kwano pien ni jami ma kicoyo i script eno macalo head teacher ni jami ma an abedo ka nenone ma kare ma akwano primary litino anyira madwong ata gubedo ka gimiti ki lupwonye Ma aneno obedo ka timme mukene ki poko lupwony awaci ni en ibino ci lwak ka gin onyo i nge lacen ipwony latin kwan munyo lapwony ngo obalo kwan ngo ki dong inongo pol kare i teachers gi pe tero yot kom pa lutino anyira ki pimo gi kono iye tye kono kome lit gi weko pol kare advising lutino ni en a lub yo munyo munyo kadi a guidance pol kare ngo bedo pe ma ka ineno i film eni inongo ni en ni opimo yot kom pa lutino kwan ma nyiyero tutwalle pien ni en aye pol kare waneno tutwal pien ni wangeyo ni co dok tutwal ku balo tye anyira gitye ki peko eno aye madwong tutwal i movie enoni. This act is against professional code of conduct and law of the country. The head teacher also gave the letters Mister Walter wrote to the. Tina Milanda lanyero otuko macalo min latin nyako ma lapwony onywaro i cinema man. Lanyero waco ni cinema man bikonyo me juko tim anywa i kom lutino anyira. Pwony ma anongo en aye me gwoko latin anyaka ki i bal ma woko, ki i kom co ma nongo wangi tye i kom latin anyaka, ki i. pi lurem maraco ma nongo gimine tam me woto kacel ka neno boyfriends, tam me cito woko i teng i teng cukul nyo i teng gang ka mato kongo iya ka meeting ki sugar daddies jami ka meno ma nongo balo kwo pa lutino anyirawa. Julius Peter aryaka oto, ma tye lapwony cinia-ni onongo ni cinema man omyero kinyut me nono i gangi kwan ki acel acel wek ojuk anywa ma tye i kom lutino anyira. En waco ni anyira mapol yac woko ma nongo pwod pe gin gutyeko kwangi. I mwaka acel ma kwan obedo peke i Uganda pi peko me coronavirus-ni, lutino anyira makato alip angwen guyac woko macalo adwogi me anywa ma otimme i komgi.

Ka dok miya aryo pi adek wi aryo i antena bene ki gulociti ka dong ki satellite dish. Watye i cano namba miya abic, pyera angwen wiye abiro. Wabi dugu cen i nge yweyo macek.
Ageno ni an nya kilwonga ni Irene Mian Abalo, abedo dano me kit gum, acato pot dek kacel ki nyig yate. Ageno ni apwoyo wu wan lwor ma ibino ka mino wa pwoc. me neno TV man ma waneno ki legwa me wan luo me medo biacarawa wek wanen ki i TV kit ma tye ka wot kwede weng wek wanen dong lobo ma tye ki ngo ma tye weng ci ageno apoyo tutwal wan luwo me kelowa jami me anena pi lebwa ma tye leb nanga wa ki leb Acholi weng apoyo matek.
Man aye Wan Luo TV, ngec ma tye ki galo wang.